Happy Father Days tiah nan dihlak nan kut kan tlaih hna. Tuzing pale hna, hringtu pale hna, upat peknak Pathian kan thangthatnak ah kan dihlak tein i ruah ṭi ding, thazang lak ṭi dingah Baibal ka hun rel lai. Exodus dal kulnak cang hleihnih. Exodus dal kulnak cang hleihnih. Na nu le na pa kha upat hna u. Cuti nan tuah ahcun Bawipa nan Pathian nih an pekmi hna ram ah hin saupi nan um lai. Tuzing a sunglawi tukmi hringtu pale hna upat peknak ni ah thawngṭha chim dingin caan sunglawi tuk ka hmuh caah damnak a ka petu Pathian a min ka thangṭhat i caan a ka petu Khrihfabu hruaitu hna nan dihlak cungah lunglawmhnak chim cawk lo ka ngei. Nihin hi vawleicung khuazakip ah hringtu pale hna upat peknak, sunloihnak, thlacam piaknak hi hmunkip ah an rak tuah cio lai ti zumhnak ka nei. Nihin ah thawngṭha ai hrawmi kan dihlak zong nih an, an caah thla cam hna usih. Kan miphun, kan ram, kan Khrihfabu, kan sang kan zawl a kan ṭhi hruaitu kan pale vialte hika hmun in upatnak kan an pek hna hringtu pale vialte nan di lak bawipa pathian nih thlachuahnak in pe ko hna seh Reverend M Thongkam nih a pa kong thawngtha chimnak ah a chimmi ka philh khawh lomi cu ka pa cu cacawng lo asinain Ka pa tluk in ka caah a fimmi an um lo. Ka saza ṭha bik a si. Ka pa cu lothlo sifak a si nain ka caah a rum. A kut cungah phaisa aa chiah bal lo nain ka herhmi phaisa neih loin a um bal lo, a ti. Cucu hringtu pale vialte sining, hringtu kan pale vialte nih an neihmi lungput le sining a si. Upat lo awk an ṭha lo. Genesis chungah kan zoh si ahcun Genesis del thumnak hlei sarih ah Pathian nih Adam cu na ei khim na hmuh nakhnga thlanhripi pawt in fak piin rianṭuan na hau ti kha a rak ti bantukin kan pale hna nih thlanhripi pawt in rianhrang an ṭuan i nilin khual lakah rianhrang ṭuan in chungkhar a kan cawm i Nihin ah upat lo awk hi an ṭha hrimhrim lo. Cucahcun cawmtu kan pale hna hi upat pe hna u sih ti kha sawm ṭhan kan duh hna. Tuzing ah hringtu pale upat peknak ni ah hin zei ruangah dah kan pale hi upat pek an herh timi phunthum tein langhter ka van duh. Pakhatnak ah hringtu kan pale cu cithlahtu hringsortu an si caah kan upat hna awk a si. Pa cu pakhat te lawnglawng Pathian nih a kan pekmi a si. Kan pa loin vawlei ah a semi hohmanh kan um lo. A thi a sa in a hung luangmi kan si i kan ci ruang minung kan sinak minung a kan sitertu hi kan pa le an si. Laimi a kan sitertu, unau a kan ngaihtertu, kan pa le an si atu kan sining vialte hi kan pa le thawng in kan si caah upat lo awk a tha lo thlen awk a tha ti lomi kan sining a si caah pa le vialte upat pek dingah kan sawm than hna Biaphung ah an chim tawnmi langak nih langak a hrin. Theipi nih mitsur a tlai bal lo ti bantuk hi hringsortu hna an biapitnak a langhtertu an si tawn. Siangpahrang cauk pahnihnak dal nga cangkhat kan zoh ahcun Naman ralbawipa cu amah thawng in Syria ralkap pawl cu bawipa nih a bawmh hna an ral an tei peng ti kha kan hmuh. Hihi hringsortu hna an biapitnak a hon langh ṭhannak a si. Amah thawng in chungkhar thla cu a hmu. Amah thawng in timi hi a biapi taktakmi a si. Mithmai timi hi a biapi tuk ti hi a chim zong ka chim lengmang i atu tan zongah nolh ṭhan ka duh ko. Siangpahrang cauk pakhatnak Dan hleikhat cang hleikhat in cang hleihnih kan zoh si ahcun Solomon kha Pathian nawl a ngaih lo caah voi thum tiang ralrin pek a si. Nangmah sinin na pannak hi ka ṭhial lai na sin um kut ah ka pek lai. Sihmanhsehlaw na pa David ruangah nangmah na chan chungah cun ka tuah lai lo tiah Pathian nih a rak ti. Hihi hringsortu a biapit tuknak a hon laknak a si. David bantukin Pathian nih mithmai a pek i innchungkhar khar ah mithmai a neimi pa le si ve ding hi tuchun caan tuzing ca zongah som ṭhan kan duh hna fanu fapa tampi hi kan pa le mithmai ruangah mi nih a kan dawt i mi nih mithmai a kan pek i mi nih a kan conglawmh tawn. Hi zong hi kan phit lo awk a biapi ngai i cu bantuk pa le a kan petu Pathian thangṭhat lo awk a ṭha lo. David sining he a hon i ralkah ngai mi hringsortu hna dirhmun ah kan hmuh tawnmi cu kei ka pa cu kei ka pu cu zuding sa ei asi ka pu cu mikut zo asi mithat lainawng asi ti i fanu fapa le tu le fa nih chinchiah mi rak si ding kha ṭih a nung ngaimi a si mi sinah kan pu kong chim ngam lo ding a kan hringsortu kong chim ngam lo ding hi ṭih a nung ngaingai mi a si caah hi zong he pa le tampi hna nih kan hon ruah deuh awkah sawm ṭhan kan duh hna ka chim tawnmi pakhat ka lung uso kong ka van nolh ṭhan lai. Kan hnulei te ah khan ca ka rel i ka lung uso tefa kong ka rel tikah an pu an pa ruangah mit mi mit hmai khap loin an um i cucun caan saupi chung leng chuak ngam lo an um ti kong khi ka rel bal cun sape hopio puai ah an chimmi ka philh khawh lomi cu voikhat cu ti siapa nih Azan i neh ah khi saisa kung a zuamter hna. Mah lio cun siangngakchia pakhat te cu zeihmanh tuah loin a ṭhu ko. Sayapa nih zei ruang ah dah ca hi na ṭial lo tiah a ti tikah a lehmi cu kei cu ka lung usawi a tupa ka si i a zan ni neh a phak caan paoh ah Azani nih kungpiuh puai kan ṭial tik paoh ah hin ka pu kong ṭial ding a si caah ka ṭial ngam lo tiah a ti ti kha kan hmuhmi a si. Cucaah cun dawtmi u le nau hna nihin ah hin pale vialte hna hringtu pale vialte hna David bantukin chungkhar caah mithmai ṭha a neimi si ding hi a biapi ngaingai i kan tu kan fa hna caah mithmai a phurtu kan si ding kha a biapi ngaingai i cucu hringsortu a biapitnak a hon laknak kha a si caah tu lafa vialte hna zong nih hi bantukin hringsortu tha pa le a kan petu pathian thangthat dingah ka hin kan som than hna A pahnihnak ah kan pale cu dawtu an si caah upat lo awk an ṭha lo. Pale nih Khrihfa Khrih nih Khrihfabu a dawt bantukin chungkhar a dawt lai tiah Efesa panga pakul le panga chungah Paul nih a chimmi kan hmuh. Cu lawng si lo Johan thawngṭha Johan cakuat pakhatnak pali pasarih ahcun Pathian cu dawtnak a si a ti. pale cu dawtnak a phurtu dawtnak a kan petu pathian ai awh in kan sinah a rak ummi dawtnak a kan petu an si cucaah cun cu a sunglawi tukmi dawtnak a kan petu kan pale cu kan upat hna hrimhrim ding kha kan ṭuanvo zong a si england ram ah chungkhar pakhat meihor rawhnak a rian a ṭuanmi an um i pafa hna kha rianṭuannak an kal tawn a ti le an rianṭuannak hi khorthupi a si caah chun nitlak rian an ṭuan i cu an hon chuah ding tikah khan bawm pakhat chungah an lut i hri in a cunglei in an dawh tawn hna ti a si voikhat cu zanlei sangah rian an ṭuan dih tikah an pafa cun bawm chungte ahcun an lut i cungin hri in an dawh hna a lai pacar hrawng an phak tikah hrithum ai phiarmi chungah hri pakhat a cat tlawmpal ah thinphang thlalau an um lio a dang pakhat a cat ṭhan cu tikah a lengah a chuak kho ding an si lo tikah a pa nih a fapa sinah bia a chimmi cu ka fa kan dawt tuk ti hin a hngalh atu hi kan hri hi a ca cun kan pahnih na thi ding kan si cucaah cun keimah hi tangah ka zuang lai a lengah va chuak law ka pa nih a ka dawt tuk ti hi va philh hla cun na nu chip va ngai tiah bia a cah tak i cu bawmte cun a zuang i a pa cu a thi i a fapa tu cu a luat ti kha kan hmuhmi a si. Cutluk in dawtnak a neitu pale an si. Fale cungah nunnak pek in a dawtu pale an si. Hihi kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan dawt ning bantuk a si. A fale kan caah kan luatnak ding caah a nunnak pek tiangin a kan dawt kha kan dihlak tein kan theih ciami a si. Nihin bantuk pale upatnak ni ah hin kan pale dawtnak kan ruah tik poah ah Pathian a kan dawtnak kha philh lo dingah sawm ṭhan kan duh hna. A fanu a dawt tuk ruangah Bawi pakhat Jesuh hmaiah a khup ai bilmi kong Matthai pakuanak hleiriat in pakul le paruk kan zoh tikah kan hmuhmi a si. Mark nih cun sinakok uktu pa tiah a ti. A min Jairu tiah a ti i Mark panganak pakul le pahnih ah kan hmuhmi a si. Bawi pakhat a si. Mi zapi hmaiah Bawi Jesuh hmaiah va kei riangmang i khupbil hi thil har taktak a si sihmanhsehlaw a khup ai bil i bawi jesuh hmai a fanu damnak dingah a nawl ti kha bible ca chungah kan hmuhmi a si avan a san tuk ca zong a si kho jesuh khrih a zumh tuk ca zongah a si kho ko sinak in asinain a cunak in a cunak in a sunglawi deuhmi cu a fanu a dawtnak nih khan zeizong te a tuahter khawh ko ti kha kan hmuhmi a si. Hihi pa le hna nih fanu fapa hna cungah dawtnak an langhternak kan hmuhmi cathiang nih a kan chimhmi a si. Cucaah cun nihin ni ah a kan dawtu kan pa le hna hi tlukin an dawtnak ruangah hin fanu fapa vialte nih chungkhar vialte nih a thar tein upatnak pe hna usih law thla zong campiak ṭhan hna usih ti kha a pahnihnak som kan duhmi hna si a pathumnak ah kan pale cu kilvengtu an si chungkhar hnangam tein le him tein kan umnak a kan kilvengtu an si nihin kan vawlei kan zoh tikah lungre theihnak in akhat i thingphan thlalaunak in akhat i cu chungah khua kan sak tikah chungkhar tampi pa le a nei lomi hna cu thinphang thlalau kan um tikah bochat awk nei lo mi zong tampi kan um i chungkhar harnak taktak kan hon phak tikah cun nu le nakin pale hi kan bochan deuh lengmang ko hna cucu kilvengtu an sinak alaknak asi cu thil cu pa a nei lomi nuhmei nih inchungkhor khan hi tam bik kan tuarmi asi cucu pa a thih tak cangmi hna pa a nei ti lomi hna nih tam bik hngalh khawh a hun si. I Jakob a nunnak kan zoh tikah zohchunh awk a tlaknak tampi kan hmuhmi chungah pakhat cu Esau nih minung zali he Jakob ton ding a rat tikah a hlanmi a upa a si caah a thin a phang a lungre a thei ve. Sihmanhsehlaw a sau ton ding in a kal tikah a nupi le a fale an hum himnak ding caah amah nih hmai a set piak hna hmai a nor piak hna ti kha Genesis sawmthum le pathum pakhat in pathumnak chungah kan hmuhmi a si cucaah cun kan pa le cu chungkhar himnak ding caah chungkhar a kan kilveng i chungkhar humhimtu an si ti kha a langnak a si jakob bantuk pa le tampi nihin ah chungkhar cio nih kan in herh ko hna cozah kong ceih zong he a thiam ngai i ramkhel kong ceih zong he a thiam ngaimi zong kan si men ko hnga mi nih teinak a hmue tiah a kan thangthat mi pa le zong kan si men ko hnga sihmanhsehlaw inn chungkhor kha tha tein kan kilven khawh lo a si ahcun pacang patling ti awk kan ṭha hnga lo. Baibal nih fiang ngaiin ohan kan chimmi ohan kan chimmi cu Timote kuat khatnak pathum panga ah mah innchungkhar hmanh ṭha tein a zohkhenh kho lomi cu zeitindah Pathian innchungkhar khar cu a zohkhenh khawh lai a ti. Cuzacun innchungkhar khar a zohkhanhtu pale hi a rak biapi tuk i innchungkhar khar ṭha tein a zohkhenh a kilvengtu pale hi Khrihfabu a kan kilveng khotu zong nan si i ram le miphun a kan kilveng khotu kan pa le zong nan si cucacun kilvengtu kan pa le hi upatnak pek lo awk an tha lo Douglas MacArthur nih a chimmi cu ralkap ka si ral tampi zong ka tei hna ati cun min thatnak tampi zong ka rak hmu sihmanhsehlaw cu vialte nakin a biapi deuhmi cu ka innchungkhar khar kilven hi asi tia arak ti nihin a innchungkhar khar tha ten a kilveng tu kan pa le kan sang kan zol tha ten akan kilven piak tu kan pa le khrifa bu tha ten akan zau khan akan kilpe ven piak tu kan pa le mi phun akan kilven piak tu kan pa le vialte upatnak pe ṭhan hna u sih. Upatnak a thar in pe ṭhan hna u sih ti zong kha kan sawm ṭhan hna. Micheu nih pa le zei ah rel lomi zong um a si. Micheu nih an tar tikah pa le a hlawmi zong kan um i pa le a rem ti lomi zong kan um. Cu tikah dawtu pale hna, an ngaih a chia tawn cucah cun nihin ni ahhin dawtu an ngaih kan chiatter hna lo ding hi a biapi taktakmi a si mizeimaw nih an pa le an zahpi tawn hna i mizeimaw nih a pa a hua i a chawn duh lo a zoh duh lomi zong um a si a ruang tampi um a ruang tampi um ko lai sihmanhsehlaw a zei bantuk a si khom zongah a kan hringsortu an si ti hi philh hram hna la usi lo upatnak pe ko hna usi ti kha ka hin som than kan du ko hna mi cheu khat apa la mu bal lomi in um lai mi cheu khat apa a ngal bal lomi zong an um lai mi cheukhat a pa nih a thih tak cangmi zong an um lai pa van a hai cuahmah i mi pa a hngar cuahmah mi zong tampi an um ko lai nihin ni bantuk palen ha upat ni thanga hin an ca thla champiak cio hna si ti zong kha som kan duh hna nihin kan valei pi kan zoh tikah covid-19 ruangah mi tampi i thlop bul manh lo in pa la tampi thihnak an phan pala tampi a ruak zun muai man lo in thlan mual a liam mi tampi in um ni hina atu kan chim chuah ma liau zong a hen mi tampi kan volaya an thi chuah ma ko mi tampi ruak izun muai kholo in thlan mual liam chuah ma si ko cu cha chun ni hina pa le anei ri mi hna pa anung ri mi hna kan pale daw hna usih kan pale upatnak pe ko hna usih father's day ah laksawng tlawmpal te pek kha pale dawt bik a si hrimhrim lo an nun chung upatnak pe hna usih law an nun chung do hram ko hna usih cucu pathian nih a kan fialmi a si i pathian thlachuah kan hmuhnak lam zong a si fawn kan mit hmuh pathian an si kan pa cucu cahcun tuzing ah kan dihlak in atu bantuk hringtu pa le upatnak ni ahin pa le upatnak chang hi thei than hna usilo ci a kan thlahtu a kan hringsortu an si ruanga le a kan dotu an si ruanga le a kan humhimtu a kan kilvengtu an si ruang kan pa le hi upatnak pe ko hna usi ti kha tuzing ah thawngtha nih sawm a kan duhmi si bawipa nih thlo kan chuah piak ko seh kan dihlak kan dir hna lai i thluachuah thangthatnak hla kan sa hna lai i thluachuah peknak kan caan kan dongter hna lai

Hringtu pa vialte le patung vialte nanih nan nunnak cungah Bawipa Pathian nih a mithmai tlanter sehlaw vel in ngaih ko hna seh, thluachuah vanluhnak le daihnak in pe ko hna seh. Cuticun nihnni ah hi kan pale hna upet peknak in Pathian a thangṭhat i Bawipa sinah lawmh bia a chim i thazaang a la i thawngṭha bia ai hrawmmi kannih kan dihlak cungah hin

Nan dihlak cungah shalom.